Безнең әти гомерендә төнге намазны калдырган кеше түгел. Төн намазына тора, иртә намазны каршы ала. Аннан соң ул бер шатырдап торып җыклап ала да, сәламәт тә. Аллаһы Тәгалә анарга сәламәтлеген дә бетереп биргән булган. Әйе. Ну, менә шулай. Хәзер шуның хәтле төне буе җылап, Аллаһыга мәхәббәт итеп, җылап гамәл кыла. Әйе, хатынының умачка бер кашык оны юк. Әйе. Хәзер бит инде бер мужик булса бит инде, туктале, мин үземә бер ишмаса берәр капчык ынлык кая булса да эшләп кайтыйм дип чыгып китәр ие. Әйе, әйе, җарар. Хәзер монарга төнге зекергә торгач әйтә Аллаһу Тәгалә, син ди, келәткә таба бар ди, иртә белән торгач ди. Бу менә һич җанга сүз түгел. Менә валлаһи Идрис бу. Әйме, хәзер Аллаһу Тәгалә әйтә бит монарга. Келәттә тегендә ниләргә укытучыларга, директорларга берәр бит бодай биреп торалар. Әти шул әт Аллаһ Тәгалә сүзе белән капчыгын култык астына кыстыра да китә келәткә таба. Эй, ни, справка белән генә бит инде. Моның справкасы юк бит. Хәзер э, Гарифулла килдеңме? Бу шаш бер бит бодайны үлчи дә шаш монарга сала. Сала да бу җилкәсенә китә дә тирмәнгә китә. Имә Хәзер отчет ясаганда гына белә, Гарифулланы да алды бит бер пытбыдай, нишләп документы жук дип. Аллаһы Тәгалә оныттырасы килсә, оныттыра. Әйе, исенә төшерәсе килсә, исенә төшерә. Каласым Гәнтин дигән кеше, бик чая кеше, шуны да оныттырган. Белдеңме син аны? Менә Аллаһы Тәгаләнең бу белән кәрамәте бу. Әйе, хәзер тегене бер пытбыдайны ташлап, моның умашканы була. Нәрсә кайгыра ул? Кайгырмый хәзер бернәрсә дә аның. Бер тәкә суеп салган инде ул бәрәңгесе кишервар иганәсендә. Менә шулай алар шундыйга канәгать булып яшәгән. Әйе, шундыйга канәгать булып яшәгән акыллым. Хәзер андый кешене каян алабыз инде? Ә? Юк белән син интересоваться итмә, кызым. Әйе. Кечкенә генә өең булсын, өе тулы шатлык булсын. Әйе, намаз укырга урының булгач, шул җитә ул. Менә, менә намаз укырга урыны була шул, дип ул. Белдеңме? Әйе. Менә байлыкка кызыкмаска өйрәтәйде. Әйе, байлыкка кызыгырга түгел. Әйе, менә Аллаһ белән дус булырга тырыш. Аллаһ белән дус булырга тырыш. Һәр вакытта өчен алда булыр. Менә аның менә шушы ние. Менә сез бит инде совет заманында тәрбияләнгән, әйме? Авыр булдымы? Менә әйттегез бит, ишан икәнен яшерә идек әтинең дип.
Авыр булды инде, акыллым. Менә хәзер нигә шушен бик нишер китте инде. Дә безнең авылга Бигути дигән ни ике генә километр инде. Бигутидәге Мөҗип мулла бар иде. Мөҗип мулланы Алып киткәннәр инде, нигә, районга. Хәзер Мөҗек мулладан сорыйлар бит инде, Аксуда кемне беләсең? Гарифулланы беләм ди. Әйе. Менә әйдә Гарифулланы да. Нигә? Хәзер әти безнең все-таки бик политикан ди ул. Ул газетлар укыйдыр иде. Бер газетта калдырмыйдыр юл. Әйе. Әйдә Гарифулланы да хәзер әткәй анда буга баргачыннан да папирос ала, кесәсенә папирос куеп җибәрә инде, тегенергә хәзер допроска керә. Тартып та җибәрдем ди. Әйе, шуннан соң хәзер бу кем ди икән? Мөҗип улланып киләләр, чылбырлар белән алып киләләр ди. Ул преступник мени, бөтен авылны порядкага салып торган кеше ул. Әйе. Хәзер бу кем ди? Гарифулла ди. Безнең әти әйтә, без биш брат ди. Барыбыз да бер-беребез яшәгән, муж братларымны белә торгандыр ди. Гел үзебездә кунак булып утырган кеше. Әйе, мин моны белмим ди. Аны атты бар безнең әти кайтты. Менә политикант та була белергә кирәк. Хәзер әти 56 елына Ул вакытта инә күзенә үткәрәләр, диде хаҗга барырга. Хаҗга анага аның остазы әйтте, Баязит хәзрәт әйтте, сиңа хаҗ гамәле насыйп, диде. Без шуның белән шул Баязит хәзрәт безгә сүзебез дигән приказы безгә. Әйе, шуның белән җөрдек без. Анага действительно аны җибәрделәр, потому что ул бер сугыштан да калмаган, Отечественная войнада да ранный булып кайтты ул. Әйе, аның характеристикасы бик яхшы. Хәзер ни Моны нигә хачка китте бит инде. Хачта да инде килеп утырган инде бер шундый ниләр бит инде, шундый сезнең шикелле кешедер инде. Әйе, килеп утырган инде. Сездә бит ди икән, ни юк. Намаз укырга ярамый, сезгә шулай итәргә ярамый, сездә, сезнең илдә шулай бит, сезнең илдә болай бит ди. Менә политикант булу нәрсәгә кирәк ул? Менә мин дигән әти әйткән Әйе, бернинди намазымны шушы яшемнән бирле калдырганым юк. Менә шушындый гамәлләр язып барам. Бер дә кеше минем кәүдәмә килеп типкән ни юк. Әйе, ука, пожалуйста. Әйе. Ну, сез дигән, үзегез дигән, фәлән җылы дигән, пигамбәребезнең дигән хадисенә дигән хилаф иттегез дигән. Нәрсә ул дип әйтә ди. Сезнең сезне чакырдылар бит, нигә? Шундый Татулык сылыгын сезләргә нишләп бармадыгыз? Пигамбәребез кушмый бит. Татулык ниткәндә кем дә булса да баруга дигән ни бар икән, хәдис бар икән. Шуны укып күрсәтә. Менә ул бик яхшы ни булып кайтты ул. Мәскәүгә кайтканда что Ну, менә без сөйләшә белергә кирәк, име? Менә. Әйе. Ну, үзе иреңдә яшәгәч, Әйе, әйе, патшаны да сөяргә кирәк, үзеңне дә сөяргә кирәк. Алар безнең пәйгамбәребезнең сүзе белән әйтә ала, әйтелә, әйтелгән ул. Әйе, менә мин, например, Путин өчен дога кылам мин. Менә, әйе, үзеңне патшаң бит инде ул. Әйе, әле безгә мондый патша килгәне дә юк әле. Мәйтәм, Раббым, хау хата бирмә, сәламәтлеген арттыр дип, әйе, Аннан соң нигә Болгарга барып кайттым? Шәйминең эшләрен күрдем дә, Шәймине дә дәвадан калдырмыйм. Эй, Раббым, мәйтәм, ул булмаса, мондый рәт булмас ияр монда, мәйтәм, ул эшләмәсә. Мәйтәм, Раббым, хәерле гомерен бир, сәламәтлеген бир, я Раббым, эшләсен әле, эшләсен дим инде менә. Шулай иттереп, әйе, үзеңә ни инде, үзеңнең илеңне, үзеңнең патшаңны сөяргә кызым. Махачкаланың Баязит хәзрәт кунакка кайткачыннан, әти аны Идрис хәзрәтләргә алып барган кунакка. Кайтканда сораган, ничек дигән моның дигән хәле дигән Алла каршысында. Бу дигән очарга тиеш, җәяү җиргә дә тиеш түгел дигән. Шуның хәл ул өч төрле әйбер дә куеп ашамаган, пигамбәребез ашамаган дип, шулай дип. Әйе, Аннан соң, ул вакытта ук аның китаплары, миндә дә хәзер дә бардыр әле, эзләсәң, шундый-шундый калын китаплар Гарәбстаннан алып торадыр иде ул, Идрису дип, менә киләдер иде, печатьләр белән, яхшы печатьләр белән, бик зур галими ул менә. Әйе, менә ишаны инде ул, Мамадыш ишанны тоташкан булган ул. Әйе. Шуннан соң безнең авылга тагын кыллар, биш километрмы инде ул, дүрт километрмы инде, кылларда Нигъмәтулла абзый белән Маһиҗамал абыстай ирле хатынны икесе дә ишан дәрәҗәсенә җитешкән кеше булалар. Әйе, менә аның зыйратларын беләләр әле. Минем әнинең ахирәте ахирәте анда кайтып зыйратлар кыладыр. Ул нигә аның беләләр аның зыйратларын. Менә Менә күрдеңме хәзер ничә ишан? Хәзер безнең авылга Апас районы Чирмешән авылы бар. Чирмешән авылында Габдрахман хәзрәт ишаный. Әйе. Безнең авылның бер хатынын ниттеләр инде, сихырладылар. Хәзер ул хатын инде Габдрахман хәзрәткә барып җыр икән эшкәртергә. Син дигән Габдрахман хәзрәт әйткән, ничек безгә килеп торасыз, сезнең үзегездә бар бит дигән мондый кеше дигән. Кем ул? Ә менә Гарифулла дип безне яшерә дә инде безнең әтинең ишан булганын. Яратмыйлар бит инде ишаннарны. Менә шулай итеп, менә Габдрахман хәзрәт ишан әле мин аны әтинең кунакка алып килгәнен беләм. Габдрахман хәзрәтнең бик матур кеше. Илаһи зур зәңгәр күзле, чиста битле, бик гамәл гыйбадәтле кеше инде. Менә Менә шулар белән без гомер иткән. Аннан соң инде безгә Махачкалада да торырга туры килде. Анда инде менә Баязитка очрадык бит инде. Баязит тоже ул безгә ни ул җизни тия ул. Минем әбинең бер туган сеңлесе анарда тормышта. Минем әби Габдулҗаппар кызы Маһикамал, ә Баязитның хатыны Габделҗаппар кызы Гайниҗамал. Менә. Менә шулай итеп, гел шундый кешеләр белән гомер иткәченнән инде менә хәзер менә шундый нигә калдык шикелле инде. Әйе, бик ни обидно, конечно. Әйе, ну мондый э, ихлас кешеләр, ихлас кешеләр безнең Может, авыллар җиреннәреннән. Менә нидә бар, Макашкалада бар. Әнә ул Сәйд ни э, хәзер үзен ни дип шәех дип таныткан кеше. Ул менә шундый кеше. Әй, Садыйков бар әле монда. Менә шушы Садыйков Габдулхак ул дөньявида бик культурный кеше. Ул инде шушы макамнарны беләдер. Хәзер Хәзер мин аларга бардым. Әни җибәрде. Уразамның фәләнен тоттым, хәзер тота алмыйм. Шунар барсаң, ул гына дөресен әйтер. Давай не тик әле. Әйе, Садыйковка барып кайт әле дип җибәрде мине. Бардым инде хәзер э, э, намаз вакыты җитте, бергә намаз укыдык. Намаздан соң мине Коръән укытты. Хәзер Рәшид абза, шәй хәзерләр, шәй жанда Габдулхаһов укыды. Ай, Гатырха абый, нишлисең, болай укып була, дидем мин Мөнәргә. Бездә бит Коръән хафизлар булган ди. Хәзер менә шунда инде ул әйе миңа ниләрен ачты, пластинкаларын ачты, нине җибәрде үзенең. Менә мәйтәм, мин моны дим, яздырып китсәм, рөхсәтегез бармы, мәйтәм. Әйе, яздыр ди, давай яздыр ди. Менә мин әле яздырып кайттым, өйрәндем, анарга барып экзамен бирдем әле мин. Әйе, молодец диделәр, аларда минем записьларым бар. Әйе, ни. Шулай тору, мин менә борынгы элеккеге Коръән хафизларының мәкамнәрен өйрәндем. Мин шуның белән беренчелекне алдым. Аны белүче юк. Белмиләр менә. Ну бит инде һаман да Төркия ниенә укыйлар. Безнең бит инде үзебезнең булган шундый яхшы ниләр. Шулай бит. Әйе. Ничегрәк аерыла менә татар мәкаме? Аңлатып китегез әле.
Ну, ул инде каждый нациянең бит инде үзенә аның ние... Моңы бар.
Ни, аның авазлары, аның ниләре, ни бит инде татарныкы. Менә син Озанны гына тыңла. Менә бу нидән радионан әйтә бит әле безнең Озан. Настолько ул безгә приятно. Ә менә тегендәге чит илдәге Озанны син аны ул кычкыра, ул кычкыра, ул кычкыра, шулай бит инде. Әйе, ну бездә Муса Бигиевлар вакытында, Муса Бигиевлар вакытында Анда әле ул Гарәбстанда шуның хәтле безобразие булган. Анда ул ниләргә барып җөргән, ул священникларга барып җөргән ул Муса Бигиев. Әйе, исләре киткән Муса Бигиевне шуның хәтле галим булганлыкларына. Әле аларга кайчан гына тәртип керде әле үзләренә. Менә белдеңме? Менә шуңа күрә безнең илдә бик яхшы кешеләр күп булды, галимнәр. Әйе, безнең илдә Менә дигән кешеләр булды. Әйе, ну менә шулар хәзер шуларның ниләреннән Юк инде, җаным, менә хәзер белмим инде, кайын алырга диген инде. Аллага тапшырдык инде, белгән юк. Тәрикат нәрсә ул менә? Менә менә аңлата. Суфизм нәрсә ул? Әйе. Э, э. Ну, бер галим әйтә. Э, Җаныңнан ди ваз кичә кичә алсаң, Андый нигә кер ди? Җаныңнан ваз кичә алмасаң ди, суфизм белән маташма ди. Менә монда бер ни, әйе, потому что анда шуның хәтле Аллаһыга мәхәббәт итеп, Аллаһыга гамәл кылырга кирәк. Менә суфизм шул ул. Аллаһыга гамәл кылу, Аллаһның дусты булу. Әйе, суфизм бер дә страшный әйбер түгел ул.